Lubok lok eno tye lok me nyer pe iye ba eh wun group mo lajwi ni o tic pe tic pe tic pe en ocito timo interview ba opoto ko timo interview opoto ko timo ka do opoto ne ta ah ticine dong ready tye tic ingeyo joni eni pe gimiyo tic ja Joni eni a a a joni eni gimiyo tic a a a joni eni ngeyo a kit gum kit gum pe larga ka icero iye dong imit dano ma kit gum kolo in ipoto apota iwera o jal mm, joni ka in icero bulica ma jal pe gicoyo tic pa in ka dong in aculi pe gicoyi tic eh gopa in ipoto dok in pe iyubbe maber. Ineno? Omyero in kong in igony wiyo, gony nati wiyo, cak neno ni an mo atimo nining? Tic ka kicoyo tic ba, me acel karatac tic in ka ikwanyo i cingi ya. Kong ikwano, tic eni mo tic ango? Eh? Dok be tic ma in icito ka coyone ni ba, nongo kong be itye ki ngeny mo ya. pe in icware. in dano ma wan wangeyo ni in jwi ibedo poko cam wa kedi tye ka cware ni dong in dong itye ka cito ka coyo tic iywb me kubo mac pe bedo ki rere i elo bok lo tic kong in ingiyo me namba acel Tic eni mono an atwero, gin ma akwano rwate ki ticci. Tic ma an atiyo ma gilwongo ni experience na rwate ki ticci eni. Ka icako ngiyo ni ingiyo wa luweng ko igwero oko wa eni atwero, eni atwero, eni atwero. Ka de inen jami ma in itwero dong kato wel cini. Tic dong in itwero coke ni. Pien meno en nama acel ma in ituko bedo ye confident ni tic en tic angeyo. Ineno? Nama moja eno. Nama aryo de idugu ka cono. gin ma kilwongo ni resume. Mm? Man aye dong ka ma in icoyo iye wun jo mukene lwongo ni CV. Icoyo dong ngo ma in itimo con can o liweng kore ki kore kun nongo ikwano kwede tye kit leb mono mogo ma nongo kicoyo i advert. Neno ni leb mono kong ocito ci orwatte pe dong itye ka kopone en gin aye advert in ikopi ngo ci ituki pasting i ginni ni. ni in dong itimo gin eni. Man nyuto ni tic ma in wa in itye ka tiyone kome-ni dong tye dub lidub dong en ticce ca-ni. Ci ogik lok me kopi an pe icoko. Eh? Man lok me kazi dong tin man lok me tin me boko lok pe iye ba. Oh! An kani in bin bota kany inyima kany ni dong itye igene me interview. Ibe ipoto poto mo ma wii cungo ba. Eh? Aya. Dong ka in de icoyo tic oko, mm? icoyo dong gena gilwongo cover letter, warga ma nyong nyuto no jebini do orwate de icwalo oko. Eh? Dok be itim ber, eh? Ka giketo gino moni ni deadline tye cawa ni eni, in pe dok ikuro wa cawa apar acel ka dong itimi ni itye ka cwalo eh, gine ni application ni. Jami in iyubbe iye con, in icwal jami ni ocon. Lok moni me bedo ka cwalo jami late, itye ka kur kur kur kur kur, kur. pe be inge ngo ada icoyo. Eh? Giti wa ire icoyo to the hiring manager, in iti jo ni to the boss. Iporo dong ka kenyu.

Kany ci Cimon ticce nico timo ngo? Gubedo dong i tic eni pi mwaka ma rom mene? Eh, result me kor tic ma gin dong otiyo tye ni ngo? Omyero in dong inge jemego nio. Ka in dong ingeyo ni eno ci dong ibin ka neno ngo ma in itye kede, ngec ango ma in itye kede, diro tic ango ma in itye kede ma in itwero terone dong i kom ticci eno ni. pud con aye yat kot yubbe pe mani kare kare kare kare jami ne weng ibedo ka penyo dano ma tiyo kunu cek oyenyo nama cim giko eh goyo cim oo oo ca apa eh woo gine eh gine eh gimiya nama cim iya iwaci in aye itiyo ka ma gine ka ma kiti eni aa jal ci interview ne moo gipenyo ngo.

Interview ma luki ki ngo ma ticci en obedo. En aye gi coyo binu. Ineno? Pe icita pongo wii ki jee mukene. Hmm? Ineno? Jee mukene ma kiketo gini nongo myero ibed ki ngec ka calo eh, environment me tic ma mito lok ki lwak gi, jemi ma ti sensitive gi ki nga nga gi. Nongo myero in ingec kita no jemi ne gi lor gi doro kere. Karo kene ikwano gajiri jemi mukene ma nongo eh, kampuni obedo ka timo ne.

I nyute, an abino, an dano ma kite ni, abino ka timo interview i cawa ma kit man, pi tic ma kit man. Ineno, ci askari e direct ngini wa oga in cet ka ma kite ni, cet ipong form kan cem. Ka moni ma in iye ka pongo form ko imoto bene dano. Mm? Ka pe iryek, ka pe igwokke, luco tic ukene kumedo dok ryek. Bino nene en en bedo calo en askari. Pien ongeyo ni wun pud ka donya donya ko. en aye ebibedo ka yabo gate. Tye ka neno dong kiti dit wigi ki ngo ngogi ma itye kede ko. Pe ibedo ka donyo ca ma dong in de idonyo ki gang tic de ibedo wi cim. Eh, eh, jalo kia. Ingeyo an de abino ko. Ati abino ko tic mo en abino ko tim interview ne. Ah, yot marac akato ko. Eh, itye dong ka woo ki dano. Pia bene itimo interview. Neno en namba acel. Namba aryo, Kaka in dong idonyo woko ka interview, wek bedo ka tingo cimmi ki caja, eh, ca weng kare kare tye ka yenyo, eh, icwinyo soket man iweko, cwinyo soket man iweko, itye ka tinge i kin ofice pa dano tye ka belle, mm, ni itye ka yenyo soket. Cimmi ni eni ca eni nga i goyoni i kom cim? Cawa ni eni in tye i kenyo ni nga ma tye ka goyoni cim? Ka dong in tye ka kuro cim omyero gigoni, pe dong ibino timo interview do. eh iniang ngo lubok lo cim mi ca eno ni cim ini neko ko nyo ikeri silent cim mi pe miru koki tililing ting tililing ting tililing ka keko it dano ka bal process iti ka kelo ayela ma nyuto in dano pe ti organize neno dok bene ma nyuto in dano ma pe bi tiyu ca weng ne ti cim mi lok gi wac ka maleng hmm? neno ngo lubok lo nama dek dano ma obino i interview dano mukene gubino ka gubino gibedo gilingo mot gimito wigi opye in bene dok ibino dok icak bedo ka penyo nying dano woko in anga itiyo kong kwene iya in ibino i interview in aye dok ibino ka keto ka miyo interview ki jo ma obino i interview. eh enen dit wii kong kare mukene in itye ka timo tim minge ni kamera tye gitye ka neni kadi in itye ka time kedi ya bedo eni in ibed i bel bel bel bel eh kare mukene ka ma in icito i interview giminiwu gin amata ki gin acuta mo manok man eni ni ni ojol iya eh Cik me cito interview kong in icamo woko be ya kong inong be gin acama mo obed i ii. Ka interview tye ca ca giwayo ni wun wuo ca adek. Kare okene in iwo cawa adek in interview ibitimo wa ca aboro onyo ca abiro. Cawa abiro ma iwo ca aboro en ca me cam. In dong icero wa odiko ni pe be imar wa cai. Kec keken dong reri yoko be ipoto wa i interview pi kec. bicweru ki kit cogi ngamo mogo i ot intaviu kunu ma wii bicungo ba lubok lok. Ka iwaco wi lok ba wamito winyo lok. Eh? Lok tye ka genyo ba. Hmm? Ineno wa lubok lok. Aya. Wun jo moni wan ongeyo ni Lubanga aye miyo jami weng. eh? Ento ko tim ber me jako cur lega ko dano tye akoro in dawe oh aba ma lakica cawane eni dong in de ikelo lutini dong kany oh an dong kumel cawane atoro dong twerone oh gugin ango in onge ileg ko ki gang ya leg lega ni ni wenge gang pede ka ibino ka tongo ki coga riya mogo jo ma ti ingeri ni ene agam gero nene ngo hmm? Mukene nongo me cako tongo kom luwedigi, uwa, atiyo kene, atiyo tica kite ni kama onyo, atiyo tica kite ni kama onyo, atiyo. Dano ma dong ilwongogi keny ni weng dong, nyuto ni ngat acel i kingi keny nyo dano aryo dong twero nongo tic yene. Ma nyuto ni ka onone gimito in onong jo keni pe gilwongogi. Ti ka niang, pe ibino atongo kom dano ki CV ni, CV dano weng oling kede pepagi.

Dong me agikki, lok me bedo ka tito wat. In icito ka tic ka yenyo tic in pe icito ka tito wat kite ka inge cikari nyo inge directa nyo inge opica mo kunu ka ineno gukato pe dong icak time dong wee calo wa in dong inongo oneru nyo dong wuru nyo omeni mo kunu.

Man eni man tam ma gira ma amiyo luke ki kita dong an akato gire keri ki idog tic mapat pat mm pola kare an gire aboko gire lok kany lok atica atiyo pe aweko wun opong i wiwu cal gino mo ma pe be inge wa gimo ene aye pire tek an ma atica me bin me kany aboko mere lokka ka atyeko lokka aneko ka me an icwec en calo kite eni kikome ni icwec